Şuny şu wagt ikinji gezek ýazyp otyryn, ýaňy şu mikrofon bilen telefon alyşmandyr, käwagt bolýar şolar ýaly. Garaz gitdik. Golliwudda dostlar bilýän bolsaňyz Meril Strip diýip bir aktrisa bar, örän talantly diýip hasaplanýar, diri legendalan biri diýilýär şu wagt şoňa, Oskar baýragam bar, garaz bir ýerde baýrak bolsa bar şonda. Onsoň bir gepleşikde çagalygy barada soraýarlar, çagalygyňyz nähili geçdi diýip. Olam. Örän garyp ýaşaýardyk biz diýýä. Men äl nähili derejede garyp ýaşanymyzy aýdyp bereýin diýýä. Goňşymyzyňka bir gezek myhmançylyga gitdim diýýä. Olaram kartoşka artyp otyr diýýä. Menem seredip, näme etýäňiz-aý diýip soraýan diýýä. Olaram kartoşka artýas. Menem kartoşka on ýaly bolanok, kartoşka un ýaly bolýa diýip jogap berýän diýýä. Näme üçin? Sebäbi biziň iýýän kartoşkalarymyz şol zaýa ýerlerini aýyryp, Guradyp, şol kaşa un görnüşinde satylýar eken diýýär. Haltalaýyn şony iýýär ekenik diýýär-de. Men diri kartoşkanam görmedik kiçikgam diýýär. Garaz, ýaşlygym şolar ýaly geçdi meň diýýär. Indi karýerasy barada aýdyp bereýin men size. Belli bir ýaşa ýetenden soň, kino girişip başlaýar awy, aktrisa hökmünde. O wagtam Ogadan-a däl bul, Ogadan diýilýänlerden däl-ä bul. Hemem aktrisalyk talandynam hiç ýerde bir görkezip bilmedik. Ana şonda bir režissýoryň ogly meni kakasy bilen tanyşdyrman alyp gitdi diýýä. Uly bina, iň ýokarky etažynda eken diýýä olaň hem ofisi. Girdik, kakasam aňry çetde şol stoluň başynda otyr. Kaka, ine şul Meryl Strip biziň täze kinomyza düşürseň diýip. O wagtam King Kong film düşüriljek bolýar diýýä. King Kong film şul her bir ýigrimi otuz ýyldan zatdan gaýtalanyp çykarylyp durda ýöne King Kong filminde esasy gahryman şol maýmyn. Şo taýda gyz kimem bolanda kän üns berlenok. Aýdyň şo King Kongdaky haýsy aktrisany tanaýaňyz. Şolara ýalyrak bir üns berilmeýän rolla. Kakasam seredip durdyda olar asly italýan diýýära men düşünýän däldirin öýdüp şeýdip soraýady oglundan. Eý bu bedroýy nirden getirdiň diýip. Hä menem italýança düşünýänä diýýä. Menem jogap berdim diýýä, Siz şol King Konguňyzy alyňda epläp näme etseňiz şony ediň dikge aýtdym diýýä. Serediň indi bolsa wagyt hemme zady ýerbe-ýer etýändirdä, şu wagyt Meril Strip Golliwudda iň bir abraýly aktrisalaň biri hälki aýdyşym ýaly. Her ýylda ýüzläp gelýän teklipleriň içinden saýlap-saýlap birine düşýä. Şundan soraýarlar, Siziň genialnostyňyz nämede? diýip. Bulam aýtýar, Mende üýtgeşik bir genialny zat bardyr öýdemok diýýär. Ýöne men şul iň aşakdaky garyplykdan şu taýyk çenli hemme zady gördüm-dä men diýýär. Çyndan kemsinmek näme, gördüm, geçdi başymdan diýýär. Begenmek näme, aglamak näme, men şu zatlaryň hemmesine düşünýän diýýär. Şoň üçin şo zatlary ulanýan-a men diýýä rola giremde. Şolam ýeňillik döretýä diýip aýtýa. Şeýleräk dostlar, hakykam bar-a ýöne meň aýtjak bolýan zadym şul sungat adamsy çagalykdan berilýär-ä saňa şol. Sen görnesiň gelýä, ýa aýdasyň gelýä, edesiň gelýä her kimiň uly-uly arzuwlary bolýa. Ýöne şoňa harajadyň ýetmän bilýä, ýa bolmasa mümkinçiligiň bolman bilýä. Onsoň iň bolmanda biriniň ýanynda görünsemem diýip kaýyl bolýaň käwagt. Sen islemeseňem şul bolgusyzrak rollarda oýnamaly bolýaň, şolam seň göwnüňe injeldirýär, ýa bolmasa gereksiz aýdymlar aýtmaly bolýaň, ýa şo taýda düşmeli bolýaň. Şol käbir kişini şeýdip-şeýdip ýokarlaryk eltýärem ol. Ýöne käbir kişä şol başdaky eden işleri soňky işlerine örän zyýanam ýetirip bilýär. Sebäbi sen bir bolar bolgusyz ýerlerde görünen bolsaň, bir gereksiz proýektlere düşen bolsaň, seni gowy ýerlere hiç çagyrylmanam bilýän. Şoň üçin hemişe pikirlenmeli zat, şu zenanam aýtýar, seň şu wagtky etýän işiň ýene bäş ýyldan, on ýyldan öňüňdäki göz öňüňe getirýän zatlaryňa nähili täsirini ýetirjek, şony pikirlenip etmeli diýýär. Şeýleräk dostlar şuny paýlaşasym geldi janyňyz sag bolsun işleriňiz ugruna bolsun.